Ok. Sí. Mm. Let's go. Curaçao Media Mabo Bombini Bo eigenlijk de Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten Worldwide Toeristan ku ta on hunto ku nos Sigur tur e paisnan aki ku ta di papia papiamento Right Toeristan ku ta sigi nos Tur siman di nobo riba nos kanal di YouTube. Nos ta masha masha gradesido ku awe un bia mas bo tambe ta on pasobra nos tin un kombersashon sumamente interesante awe i mi no ta bai kita hopi tempu den introdukshon pasobra eihglik e no tin mester di niun introdukshon, bèrdat? Mi simpel imbitashon a keda konsede na mi anto den algun minüt anto esei pa ami ta sufisiente motibu pa awe Mi tin un kurason kargá ku hopi hopi zelo i um, ya, laga nos siem'e hopi kontentu no, hopi alegria pa nos probai kompartí e espasio akinan huntu ku uh, ta kon, eigentlik, pasobra eigentlik semper bo ta keda men pres. Bo ta keda a? Bo ta keda, right? Sí, sí, sí. Con e jènt kia pa nos yama? Eugènte bo. Eugènte bo? Sí. Perfect. Bon bini na nos podcast awe, Eugènte. Danki, danki for invitacion den bo, den bo espacio. Danki, men pres. Mi ta, mi ta masha contento. Tog, awor aki nan, sí, awoki cu nos ta grabando e podcast aki, ta. Eugène, algun dia pasá tabata minister president demishonario. Na mi, na mi, na mi sali asina aki nan. Kiko ta e promé palabra ku a bini na bo mente ora ku bo atende ku señor Pik Pisas a gana e elekshon? Sa e ta e úniko pregunta ku mi ta bai hasi relashoná ku polítika? Bon, pa mi ta sinsero, pasobra naturalmente bo ta bai pa elekshon ku hopi ánimo i bo ke ta viktorioso. So den mi kaso mi kere sigui ku e trabou. Despues di manehá tantu krísis mi deseo ta ta pa mi yuda konstruí pais. Pero klaro for di trempan bo ta mira e resultado ta bai sierto direkshon i nos tin ku aseptá. pero e prata ta mi ta tin un TV kru di un emisora ta wardando anto mi di bo bo sa ban ban anusia kos aki get it over with mi no no no nos ta warda te final te final mas lat anochi bira mas malo e resultado pa nos a bira pero en todo caso no na mes momento nos a bisa esaki ta e resultado ta deseo di e pueblo por cierto señor Pisa asta esun casi traspaso pa mi kimen di Mi lo a hasi traspaso bek pe. I esaki ta di kurason, e sentimiento di kurason of of tog den momento e bo di bo sa manera No, esei ta esei e sentimento. Claro despues bo ta bai analisá, bai wak kiko por a bai mihó, etcetera. Pero na e momento ei i mi ta kere bon mi ta menester presidente tambe tabata importante pa como Minister President tambe bisa tende, nos ta respeta e resultado di eleccion y nos ta desea tambe, Señor Pisa, si e Gobierno cu lo bay sinta, tur clase di exito, pasobra si nan bay bon, nos tambe ta bay bon. Exacto. Dios maya importante tambe pa mi duna e mensahe ey mes ora antes la bin di curason. Mi ta mi ta mi ta sali na bisa esaki em un cos cu semper mi a gusta di Eugène personalmente this is like no e partido no e gobierno pasobra mi no ke opina di esey y mi no ke pa awe nos tin un conversacion politico pero di Eugène personalmente em mi a gusta semper cu bo a pone e prosperidad y e bienestar di pais prome cu esun di bo mes. Tabata tin hopi bes cu mi a tuma nota di conferencianan di prensa na unda cu mi ta bisa e gayki ta echt cansa. Sí, sí, sí. Pasa, pero bo ta bo ta vociber'é den bo coleganan, den den den bo bo grupo social, bo ta bisa e homberki ta cansa. Tabata tin momento cu bo a subi e tarima pa haci e conferencia di prensa cu echt manera nan ta bisa bo tabata riba bo higranan, bo tabata cansa. Sí, y realmente esey tambe mi por bisa cu ora Señor Pisas a huramenta, mi tabata presente y mi a bay cerca dje, ma e me papbien, enton mi a bisa el e corda wak. e salú. Pasobra ora bo ke duna tur loke bo bo tin i e añanan ku a pasa tambe um tabata twenty four seven um esei ta bin ku e responsabilidat so mi tin un sentido grandi di responsabilidat i tambe sabiendo um i akina mi ta kòrda un hende tempu mas gana elekshon bia pasá el a bisa mi bo ta realisá ku bo ta responsabel pa shen sesenta mil hende i tur nos yunan Anto si, mi ta realisá, pero bèrdat, bo ta sintí bo responsabel siní. I asina mas e trabou tambe, pero bèrdat bo tin un tene kidou pa bo no lubida bo mes, sinó bo no por sigui hasi e trabou optimalmente. I tabata tin biaha ku Eugène a lubida Eugène su mes? Bo, mi por bisa mi no a biba den balanse, anto mi salú tambe dá momentu a bai bastante tras, i asta Bo mi no ke bisa e ta de bine trabou pero aña pasá mi tabata hasta den hospital dado momento pa un operacion tur cos ta bai bon nos ta bon pero ta bo curba ta bisa bo tende bo tin cu bai balansa si no bo no por sigue asina aki bo no por guia un pais de un manera asina. Pues mi ta kere sei kisas bo tabata mira un tiki dado momento si. Si, si kansa. Pero mi ta kontentu ku awe Eugène ta sika nos healthy, kontentu, bon vibe. Eugène a kai sinta totally relaxed. Anto un di e kosnan ku mas great mi a haña Eugène di Ruvet mi tin tempo pa yuda buska e muchanan fe skol. Kon esei ta? Sí, mi tin ku bisa ku ta bèrdat. Awor aki ku mi ta na kas mi por yuda mi kasá, pasobra mi kasá. E hopi be nos ta papia di e polítikonan, lubidando ku e sopòrt mas grandi ta di bo home base, ta bo famia, bo amistatnan. Pero den mi kaso, mi señora a karga hopi kuater aña. E mes mester hasi tur kos, tur e muchanan su hòbinan, nan huiswerk ku no ta keda kla, manehá e kas. Pa mi por a hasi e trabou akí e manera ku mi a hasi e. I awor akí, sí, mi ta buska e muchanan, mi tin mas tempu ku nan i nan ta birando grandi. Mi tin un yu muhé di diesinku aña, un yu hòmber di diesdos, un kakabes di nuebe, ke men di awor akí mi por tin Kombersashon ku nan riba diferente kos i mi ta presente komo tata. Esei so laga nos ta sinsero, hopi bebe ta bisa, Ya, bo sa mi ta drùk, nan sòru pa mi e kas na tempu, mi ta hiba nan skol, mi tabata hiba nan skol tambe, pero e presensia di tata den kas no ta algu ku nan ta tin. Mi ta imaginá mi mes ku ora Eugène ta bezig ku e muchanan tòg bo mente ta keda drei Bo app nan ta keda drenta. Bo ta pendiente pa ki bo tin ku hasi su siguiente dia. Sí, sí, sí, sí. E app Sigur ora bo ta den e. ta konstant. Awor aki ta muchu menos. Prome Minister? Sí, e e kuater añanan ku a pasa aki realmente tabata mi ta purba di conserva of protega e djano mingo mas tanto posibel pa mi tog tin un dia cu famia so e ta importante anto ta importante tambe so ora como mandatario of cualkier lider bo bisa no nos tin cu nos tin cu traha riba famia nos tin cu traha riba un comunidad ca miente informacion den casa etc o si bo mes no ta asie bo por ta convence otro hende entonces mi di no mi ke alomenos purba Protehá e djanhumingu pero realmente i foral despues ku covid bo bisa ahead nos huntu ku amtanarnan pasobra mi por papia di mi mes pero ta huntu ku e tim di krisis huntu ku otro kolega ministernan realmente ta tur dia tin bechi a sabra anochi nos tabata riuni I esei, manera nan ta bisa na ingles, it takes its toll after a while. Kon e jènt ta mira esaki komo hende awoki, no komo mandatario òf èks promé minister, just like the regular Joe, manera nan ta bisa, e jènt ku bo ta topa den e supermarket? Kon e jènt ta sinti ku e empresario hóben A mi ta bisa asta esnan ku ta hopi di kurason pasobra manera ku ya kaba nos a bisa den diferente podcast, pa ami bo ta empresario hoben asta si bo tin kuarenta i sinku aña di edat. E echo ku bo ta empresario hoben ta pasobra bo ta hoben den e tereno, hoben den e trabou di ser empresario. Kon e jènt ta sinti ku Kòrsou por eigentlik yuda e empresarionan ku ta bread and butter of our economy, ta papiando di small businessesnan. Nos ta hasiendo sufisiente? Pasobra hopi di nan ta bin serka mi aki den podcast ta bisa mi cu tin hopi red tapes. Sí, mi no por bisa cu nos ta haciendo suficiente. Mi ta kere cu hopi ta reconoce si e importancia, sea Cuba ta instituto financiero, bancario, sier Cuba ta docente maestro di school, bo ta mira cu nan ta dunando mas atencion na entrepreneurship. Gobierno tambe, pero ta manera nos mester. Caba di inventa con sostene entrepreneurs mas mijo. Tin hopi instrumento, microlending ta algo nos a traha riba dje, fondo pa coaching pa empresarionan tambe, pero e clima di inversion berdad cu ta inclui red tape, E mester ta algu mas apropiá pa entrepreneursnan di awendia. Pero komo hende mi bisa o so komo bo bisa minister mi tabata topa hopi empresario, hopi empresario hoben sumamente inspirante mi tin ku bisa. Si si si Eugène tin ku skohe pa den binti binti un lanta un empresa kiko e lo ta? Lo mi ta mas mi ta kere osea den algu di sustainability ke men di energia duradero of circular economy of agrikultura. Dikon? Sa aki ta for tur e ingenieronan ku ta mirando nos i tur esnan ku eigentlik agrikultura nan a modernisá henter e aserkamentu na agrikultura i na Kòrsou tin hopi Young entrepreneurs ku a revamp henter loke nos ta yama kunuku. Ke men si Jean Don? I p'esei mi ta bisa inspirante dikon meimei di krisis, meimei di seramentu di frontera di parti di Venezuela ku a pone tòg un impakto riba nos suministro di fruta i berdura, pero tambe Covid kaminda nos a tin riesgo ku Si Covid a bai cierto direccion, nos lo tabata cut off como como isla. Así mismo suministro di comestibel, productonan básico. Den lockdown b'a mira empresarionan a pick up. B'a mira hendenan k'a perde trabao a cuminsa haci algo otro na cas, sea ta traha kos di boka dushi of a kuminsa planta. Tin un dosente ku a kuminsa planta kibra hacha i tin un grupo tambe ku ta trahando riba un sustainable farming concept inklusivo. Hopi hopi Prome Minister ora ku nan sali for di nan ròl ku ta bira E regular person like like us nan ta bira conseheronan ke men si yega un empresario hoben seke Eugène Eugène ey ki negoshi bo ta konseha mi lanta Eugène lo bisa bai e direkshon di circular economy y agricultura moderno. Oh, ami lo bisa wak kiko tin, wak kiko tin den potencial pa futuro, wak kiko por por exporta ku ta si bo unico, wak kiko ta representa lo cual ta di bo, ke men di pasion. Si sigur, mi ta kere cada ken ku ta exitoso den den empresa, uiteindelijk tin un kos ku mester drive nan, paso bo ta bai topa contratiempo Bo ta bai topa kisas hasta negoshi ku ta ku ta bai plat temporada, idea nobo ta bin, pero e parti di e pashon, e parti di kon yena sierto nesesidat den merkado, exactly, exactly, anto esei mi ta esei mi di inspirante, bo ta mira ku meimei di tur e krisisnan aki tòg i sigur yong entrepreneurs ta bese ta blui i danki Dios pasobra. Si antes y sorry sorry mama si bo ta wak mi mama di mes ta un profesional hende muhé ku a traha den IT pero su pensamentu su conditionnan lemme mecine ey pa mirando tambe kon nan a lanta tog kas tan humilde ta busca un bon trabou traha pa bo pensioen e mundo a cambia. E long term job ei, e nine to five ei, e no ta existi mas. Anto bo mester ta entrepreneurial den tur lokual bo ta hasi. Sea ku bo ta traha, bo ta bo ta traha pa un doño trabou of bo mes ta doño trabou. Asta ora bo ta di traha di nuebe pa sinku bo mester tin un entrepreneurial mindset eigenlijk. Paso por yega un dia i mi ta topa hende ku di un dia pa otro a pega trabou. Kiko awor? Despues bo ta topa nan no malan tur restaurant nan si no mi ta sigui mi passion pasobra mi passion ta healthy eating healthy living anto p'esei mi ta bisa un dje prome cosnan passion o si lo mi conseha o ami no tin niun pretension di ta un empresario exitoso ma yeki purba si. Pero caminda mi por yuda y p'esey mi a bisa awor ey tambe por yama mi Minister President ainda pasobra bo ta keda disponibel pa pais, sea ta pa conseha e Gobierno cu ta sigui of otronan cu si bo por yuda semper bo mester ta dispuesto pa haci esey y lo mes yera tambe. Eugène a bisa m'a yega di purba di ta empresario, sin bay den muchu dentaye. Esei ta nifiká ku aktualmente Eugène no ta den e kaso aki òf e empresa no ta riba pia. Kiko ta lokual ku mas Eugène a siña for di e eksperiensia ei? Bo ta. Paso pashon bo tin e. Si, algun kos ku mi a siña, den un geval sigur e parti ku hopi bendo nos no gusta, e parti atministrativo. Di sor u plania bon, plania bo bo cash flow, ke kosnan i bon, bo inventarionan. I si, e empresario hopi be ta pensa riba e parti inovashon, e ideanan ke tin, pero e parti ei si bo mes no ke siña e andalé, wak hende pa yuda bo, pasobra esei por pone bo den problema, sea ku banko òf ku houwonweg bo no tin e working capital. pa sigui krese bo negoshi. E otro ta tambe, semper ta bon bo ta siña di otro, bo ta kopia, nos tur ta si'e, pero buska bo niche, ègt tuma tempu, buska e kos so tin be nos tin purá, hey, bon idea, ban lanta un kompania, nos ta si'e, ok, por tabata tin un tiki éksito. Sin hasi market research. Korekto, sin hasi market research, pero sin definí. Kiko abo ta bai ta esun miño aden? Pasobra merkado ta keda un dinamika, pero si bo a kompania nan eksitoso, nan por bisa bo, What I do, why I do it, and what I do miño ku otro, esei ta pone ku nan ta keda inová, ta pone ku nan ta keda ku nan posishon den merkado, ounke ku. kisas e produkto dentro kos di tempu ta kambia. Anto tin be nos no ta invertí sufisiente tempu komo empresario pa kabi fiha oke kiko mi business ta about. No ta e produkto so òf e kosnan ku mi por bende òf e servisio sea ku bo ta por ehèmpel mi tabata den software anto e tempu ei bo bisa ya mi a kuminsá traha website nos a traha riba sierto pero nos a disidí ku nò nos tin fiha hopi. Riba e parti di diseño, kiko ta e solucion cu e cliente ke? Con nos ta interpreta esey e hori den un software cu ta bon pa su necesidad, no e tecnologia cu nos por bende. Y nos a haci hopi den eigenlijk diseña un proceso ey hori pa loke nos a yama software architecture. Dus. Bo a papia di inspiracion. Laga nos papia di inspiracion pasobra mi a comprende anto esaki mi sa di hopi aña pasa. Laga nos pone Diescinco aña pasá mi sa cu Nelson Mandela ta ta un gran fuente di inspiracion pa Eugène Regenaert. Y dicon mi sa diescinco aña pasá ta pasobra cu, bon, mi a haña sa awe cu ta diescinco aña pasá pasobra e yu homber tin diescinco aña. Un ta berdad of ta e yu muhé? E yu muhé. Mi yu homber tin diesdos aña. Owel ta diesdos aña pasá. Pasobra e yu homber. Yama Madiba. Korekto. Konta mi di e inspirashon i eigenlik e ehèmpel ku Nelson Mandela i henter su vivensia ta pa Eugène Regenaat komo hende. Bon, Nelson di mes i tin otronan ku tambe a inspirá mi manera Gandhi, Martin Luther King. Mi no ta sa ku nan ta ta konektá ku otro, mas bien diskubrí ora mi ta ta lesa e buki di Nelson Mandela. Anto den momento i m'a tende ku mi tin un yòmber na kaminda. Anto ya, m'a kuminsá boga ku mi kasá pa e bira Nelson, pero despues nos a ku mi di Madiba, ku sa su nòmber di kariño. Pero e kos mas grandi ku mi a haña ku Nelson Mandela a hasi pasobra ta tin un tempu e tabata tin un fase hasta militante, revolucionario i activista pero hasta tabata usa violencia. Entonces el a mira ku e non-violence di Gandhi i Martin Luther King no ta ta rapido suficiente. Si bo ta mira e ora ke pas'e el a kai será. Pa hopi aña, binti shete segun mi, hopi aña, pero e den, anto e ta bisa awor, mi mester a bai será, so e den e ora ei el a bai konosé su kontrinkante, el a bai konosé, nan bisa su enemigu, el a bai tuma tempu pa siña su idioma, por eso el bisa pa nos logra, nos no por keda bringa Nos mester wak un manera pa por yega na otro. Ora el a bira, bo bisa, e gran lider di Surafrika tambe, el a bisa, Tende, mi ke un Surafrika pa tur afrikano, inkluso tur hende. Anto esei pa mi. Di koló i esnan blanko. Korekto. Pa tur hende. Pa tur hende. Anto esei ta algu ku a inspirá mi i p'esei mi tambe ta papia hopi bia di huntu. I mi ta purba spliké lé ku e ta na diferente nivel. No un huntu solamente un enkuentro, nos a bin huntu, nos a traha huntu, no. Nos a traha huntu respetando otro, rekonosiendo otro i asta e konsepto di umbuntu ku ta tambe di diferente parti di Afrika pero tambe ku Nelson Mandela ta karga ku tin di haber òf segun mi. El a splica asina aki, Mi ta un ser humano pa medio di bo. Ke mi mi ta reconoce apesar cu quizas bo tin otro color, otro status, otro pensamentu, otro religion, nos ta sernan humano y hasta ami por ta un ser humano pa medio di bo. Anto esey ta algo cu Desmond Tutu a bisa. Y pami e ta inspira y mi ta mira cu den nos mes pais ta algu ku nos tin ku bai kultivá mas tantu? Kiko Eugène lo ke logra promé ke aña ki nan kaba? Si nos sigui papia i amplia riba inspirashon, what inspires you? What motivates you? Kiko ta e goal ku bo tin promé ke aña aki terminá? bon, e aña aki ta na mitar ta bai kaba I know, eigenlijk. ta p'esei. Um, bon, Bo ma tin pone seis pa mi luna. mes. eh, ma pone pa mi Bo tin mes. seis luna i yu ya no ta men pres. You've Sí. got time on your hands. So, ki bo ke logra personalmente? Personalmente, eh, manera mi bisa hoy, mi te tragi pa mi balansa mi Mi salú, mi famia, pero den seis luna m'a poné como goal tambe, ma no t'e así nei. Mi ke skohe kiko ta bay bira mi siguiente etapa, mi siguiente fase, mi siguiente challenge, i mi ta completamente habrí. So hopi hende ta puntra mi, ya, ki bo ta bay hasi awo? Bo tin trabou caba? No. Cu mi ta keda den politica atrobe mi no ta exclui, pero cu e experiencia cu mi tin, y eigenlijk el a cuminsa fey na momento cu mi a bin bek den politica, so mi a sali y mi a worde yama pa bira minister pa un aña mas o menos. E bay laga un bon trabao, minister pa un aña, mi no sa ki ta pasa despues, p'esei mi di bo sa. Por tanta soumar maya yamada aki. Ma papia cu mi señora mi di mi tin tuma e stap aki anto mi ta bay haci un cos cu mi no a yega di haci nunca. Mi no ta e plania kico ta bin despues. Mi ta wak unda esaki ta hiba mi. Ken mi no plania pa bira menes president. Mi no ta tin esey como ambicion. Pero mi di mi ta tuma e leap aki. Mi ta bay bira menes di economia e momento ey. I despues mi ta wak unda esei ta iba mi. Exactamente. Tòg tin tin tin un par di pregunta personal ku tòg lo mi ke. Por ehèmpel, na unda bo konosé bo mihó amigu? Who is your best friend? Eh! Who is your best friend? Si bo no ke menshoná e nòmber pa no pone niun hende den un, you know. No, p'esei mi no tin best friend. Mi tin hopi bon friend sí. Aha. I tin m'a topa na skol, tin m'a topa den bario, tin m'a lanta kuné. Bo no tin un amigu ku bo ta bisa. Bon, mi tin un. Primu, ruban, amigu ku bon hopi hende konosé ta Jurgen Arvelo. Sí, nos a lanta manera ku man foi chikí. Si bo wak potrètnan di albumnan semper nos ta huntu ku e men di esei semper ta un hende ku ya nos ta hopi close den bida. Pero mi tin. Afortunadamente hopi good friends por ta tin be mi ta mira nan pa años pero nos topa. Kiko ta un good friend pa bo? Un hende ku ta yuda bo krese, un hende ku bo por enjoy su kompania, un hende ku tei tambe ora bo mester un hende pa sostene bo i ku bo por bisa ta hende ku ta kana ku bo den bida den tur kos. Berdad tin di nan mi tin hopi encimera. Un hende ku ta bisa bo e berdad tambe, Eugène? Tambe, tambe. Un hende ku ta bisa bo e berdad, un hende ku ta ei when you're down, un hende ku ta ei huntu ku bo pa selebrá when you up, i un hende ku asta ora bo tin hopi tempu sin wak, bo topa trobe ta manera tempu no a pasa. I mi tin, mi ta hopi lucky ei banda nan. Pasobra Eugène mes no ta e friend ku ta yama continu. Ta habi geen tijd voor. No, mi sa sinceramente. Sí, mi tampoco. Eh, no, mi no ta asina ei. Pero ora bo yama mi, when it counts. Sí. Mi t'ei. Pero normalmente, den bida normal, por ta esei ta bien hoki sí, mi gusta un gezelligheidje. Ke men di topa ku amigunan, Ma si algu na cas asina i combersa si. Eugène gusta baila? I sa baila ma lo pasa bon. Eugène, prome conocer masha great mes mi ta mi ta mi ta feeling so inspired i. Bo ta yenando mi di un di un manera hopi hopi great. Tòg lo mi ke sa. Um, poco di pasá nos tabata tin eh, Naomi Silvani un unplugged session. Nos a duna e seshon ei e nòmber di Unknown Sacrifices, sakrifisionan deskonosí. Nan ta desconoci, bo sa nuenan no sa di nan. Pero tog lo mi ke sa, tabata tin un momento den bida cu Eugène a haña su mes ta entrega, because I know you're a fighter. Pero tin biaha, maske cu bo curason ta bisa mi tin cu sigui lucha, E lógika i tur evidensia na e momenti ta bisa, Bo tin ku laga bai. Bo tin ku entregá. Tabata tin un momentu ku Eugène ta bisa, Mi a entregá maske mi kurason a deseá di sigui. Personalmente. Bon pregunta. No, mi no por kòrda momentunan asina i mi por kòrda si hopi di nos. Momento di sacrificio pasobra bo ta sirbi algo mas grandi mi por compra por ehempel tempo mi tabata den negoshi pa mi paga zorgo pa mi coleganan cu si ta tin yu n'e momento ey nan haya nan salario enton ami keda sin haya aunke mi ta biba riba chips cu awa unda nada pero e negoshi ta sigui den bo ta hasi si Sacrificionan i a pa pais, aunke ta mi escoho, mi mester a sacrifica cierto cosnan pa por haci trabou. Pero locual semper mi a siña si pa sigui ta bo curason, bo intuition. Mi yo bisa semper cu mi a bay contra algu e no a sali mi bon, kimendi. Awor aki mes, si mi ku e un ehèmpel, hopi hende ta bisa, No, bo tin ku bai Staten baña tantu voto. I bèrdat, hende lo keda desapuntá, pero mi no ta ta sinti den mi kurason ku ta e nan ta e mihó kaminda ku mi por yuda. Anto e ora mi di, No, mi ta sigui lokual mi ta sinti fuertemente di paden, anto wak e ora ei. Kiko lo ser revelá of presentá komo, An ta pesei. Nan keda sin bai. So, nos ta den e proseso ei. Nos ta wardando e aha. Korekto. I mirando bek esaki, no tin debia ruba pregunta, pero mi ke usa e ehèmpel aki tambe. So, ami tuende, ya, mi bisa ku mi ta spiritual, mi ta purba desoriá mi mé spiritualmente, mi ta kere den Dios, sí. I mi ta kere tin be tin algu mas grandi. Un be m'a laga mi trabou, m'a yu trabou na Italia. Ya, un lugá ku semper m'a soña di bai biba. Mi dream was true. Mi tabata na biba den medio di Florans. Un trabou great, en un vela masha great mes. Pero despues di dos luna, un dia pa otro nan bisa mi, Ba pega trabou. Nos a fire bo. Unu I get fired te koyo yegi pasa mi di dos ma keda un siman drumi y mi di busa dikon e cos aki ta pasando mi bon make a long story short despues ma bin cas back despues pari luna mi no logra haña trabao mas na Italia ma regresa Corsou mi tata a manda mi un fax e tempo ei di wak un fax ta drenta pa bo ta cuminsa di bisa God is with you Kiko a pasa? Despues ku mi a bai, polis a drenta den investigashon, direktor dispars'é, mega fraude. Anto pa basta tempu despues koleganan ku mi a tuma kontakto kuné no por haña trabou ke mi a di, E momentu ei ta manera mi soño a para, mi a pèrdè trabou, mi ta tin pa riba ni pa bou mos di papia. Pa mi tabata un momentu desastroso, mos di papia, personalmente. Pero. Esei a skapá mi di algu muchu mas pió i ku a pone ke yori m'en bai m'en bai studia. Ke men di bo tin ku relativá e kosnan i sa ku tin b'e kos ta pasá bo pa otro motibunan. I ami tu hende ku ta bisa semper ose i nan empresario nan veni bisa bo i sigui bo pashon pero tambe lokual bo ta sinti aden tin algu ku ta bisando bo kiko bo hasi i kiko bo no hasi. Tabata tin momentu ku Eugène a Recurí, manera nan ta bisa, invocá e higher power ei den tomo di decision pa pais cortico. Bon, sí cortico, mi por bisa cu, bon, ya, tur mi hinter mi ta purba tur dia, mi ta purba di ser bo ta hasi e reshon, bo ta meditá. No, pero echt den un decision van, ok, e documento aki ta kinan, anto mi ta bay lag'é aki nan te ora cu mi haña un señal cu ta bon pa mi firm'é. Sí. tabata tin. Mi por bisa si sigur i hopi desishon importante ku mi tuma último tempunan mi ta hasiele i e señal tin be bo ta konfirmá loke bo mes ta sinti òf por ta haña otro señal ku bo bisa nò this is the way to go. Pasobra ami ta kere anto tin hopi ku bo por logra ku bo abilidatnan i bo brains. Pero esei ta un manera limitativo i sigur den posishon ku mi tabata, bo mester di mas ayuda. Bo mester di otro hende ayuda, pero tambe un higher power ku ami sigur ta kere den. Eugène, Kiko ta lokual ku mas bo ta gusta di bo kasá? Laga nos duna e señor akinan ku a karga e hombu aki pa kuater, sinku aña, tené sano pa nos, you know. Bon, fuera ke ta un great hende, hopi bunita, un bunita hende, el a soportá mi hopi aña ku tur mi kosnan, Teinda e ke ta ku mi ke men di mi ta gradesido pa esei. E no ta bai kere mi pero e ta bèrdat. E ta bèrdat. Eugène, Eugène sa ku mi gusta aros ku webo, no? Mi tambe. Eugène, bo no ta bai kere? Pa ami this is no joke, this is like mi partner por bisa e cos aki nan publicamente. Ora cu e haci aros mi ta bis'e Cora laga aros pa mi den wea. Sí, sí, sí. Dicon? Mañan bo ta wak. Eugène, e cochi ta like the best thing. E sí, e ta. Like the best thing. Anto nan mi splica bo con mi ta come. Eugène ta come aros cu bebo? Con placa. Bon. E aros, e webo, anto un tiki, sin hasi propaganda oki pero nan ta iña tog, un tiki di e nasi ingredients di badia. Ok. E koe ta bira manera fried rice brother. Mas Awo e ta. webo bo ta hasi bon asá of miti? No, den dje. An den dje? Gewoon. Ah no, tin be miti nen den dje, tin be miti nen riba dje tambe. Riba dje si noche, eh? Si, si, como la. Den dje, e mester bira manera fried rice. No, so si bo tin un mix fried rice. Aha, no hay ahorita riba dje. Bo ta pone riba dje. This is no joke, this is real stuff. This no, is real verdad, stuff. E papiano di mi casa cu ta cushina hopi bon. Por cierto, mi po ta sinta den un balcon leu ayabanda, pero ora e ta beza ki aros ke webe ei. Of no? No, this is, this is wak, wak. No kere guta nada, this is real thing. Mi ke sama yigi di post e asta riba Instagram. This is real thing ami ta come aros cu webo que men ora cu e coe bira un topic mi di cu mi partner mi no ta come de e cos pa mi ta sincero eigenlijk e contexto tabata sacrificio y men di cu bo ke loga independencia bo ke sigui sin ayuda di Hulanda okay Nos tin ku hala fa Mara. Sasi ku bo tin ku hala fa Mara, bo tin biba riba aros ku webo. Anto mi ta konsiente si ku kisas aunke mi ta tin bon intenshon ku esei, otro hendenan ku ta tene e difísil a sinti ku mi no ta rekonosé eksaktamente. Eksaktamente. Pero e mei ta fòrti ata ku nos tin ku hala faha Mara si bo kier logra algu. I esei ta. tur kaminda i den tur aspekto di bida, ta mescua si bo ke bai un fakansi, atrobe esaki ta vivensia di mi, si ami sa ku mi ta bai all out un fakansi, mi ta pasa tres luna ku por ehèmpel, mi ta bisa kon manera ta despensa, mi no ta bai niun restaurant, pasobra mi ta bezig ta spaar pa mi bai e fakansi. Correcto. Bo ta hace un escoho. Exactly. Y atrobe, net als den tur caso, manera bo ta bisa, ward'é pa mi.

Mi ta aprecia inmensamente, hopi exito den bida cu bo process, mi ta spera cu pronto Eugène bisa, aha, ta pa e motibo akina. Masha danki. Mi ta spera nos lo topa atrobe. Sigur sigur, sigur sigur. Nos ta contento cu bo a join nos pa un otro un podcast. Masha masha danki, mi ta spera cu bo a disfruta awe nos Prome Minister, nos ex Prome Minister na momento cu nos tin e podcast aki. Pero den un otro angulo, awe mi ta ta ke pa bo a mira ku e ta mes kos ku abo i ami. Masha danki, tene un otro oportunidad.